سڵاو کاتتان باش لە ئەم ئەم جارە باسی بەرنامی ئێکسڵ دەکەین چەند فاکشنێک لە بەرنامی ئێکسن وەکو کاونت و ماکسومین و ئیف و چەند فاکشنێشتر و هەروە سەرەتا کە بمانەوێت کە بەرنامی ئێکسڵەکەیتەوە دەبینیت نوسینەکان یا تێکستەکان لەلای چەپەوەیە ئێمە گەر بمانەوێت نوسینەکان بێنە لای ڕاست دێنە سە پێج لایاوت شیت ڕایت و لێفت یان بە پێچەوانەوە دەگەرێتەوە شوێنی خۆی ئێمە دەمانە لێ دەست پێ بکەین سەرەتا چەند ژمارەی دەنووسین چەند ژمارەیەک دەنووسین بۆ نمونە ئێمە لێرە چەند درە مارک ئێم یەک یان ئێم دوو یا ئێم سێ دەرەجەی یەکەم یان دووەم یان سێم و لێرەش ئەڤەرج واتە کۆی گشتی و دواتر ڕیزەڵت ڕیزەڵت ماکس واتە گۆتنی ژمارە منیش بچووترین ژمارە وە کاونت کاوە دواتە سەرجەمی هەموو ژمارەکان یان چەند ژمارەمان هەیە هەمووی

ئەڤەرێج واتە تێگڕای دەربینین بەڵێ ئێمە دەمانەوێت تێگڕای دوو بەرزترین نمرە وەربگرین واتە بۆ نمونە لێرە بی دوو بی دوو لەگەڵ سی دوو ئەمە بەرزترین نمرە لە سێ نمرەدا واتە لە سێ نمرە دوو دانەی باش هەڵدەگرین یان دوو دانەی باش حیساب دەکەین ئێمە دەمانەوێت هەموو نمرەکان تێگەرای نمرەکان دوانی باش هەڵبژێرین لەو نمرانەی کە هەمانە ئێستا لێرە کردداری کۆکردنەوە و دابەشکردنی دوو باشترین نمرە وەردەگرین پێش هەموو کردارێک دەبێ نیشانەی یەکسانە دابنین بۆ ئەوەی بتوانین کارەکەمان ئەنجام دەین یەکەم فرمان فرمانی سەم سەمەیشن کۆکردنەوەیە ئەم ژمارەیانە ئەم دوژمانی هەڵدەبژێنین کە باشترین یان باشترینە بۆ نمونە بی دوو کۆ سی دوو کەوانەکە دادەخەینەوە دا بەشی دوو لێرە سەیر کەن ئەڤەرێج ئەنجامەکەمان دەرچوو تێگەرای تێگەرای گشتی دوو باشترین نمرەی یەکەمان وەگرت دووبارە هەمان کردار لێرە نمرەکان جیاوازیان نییە هەر سێ نمرەکە شێست و پێنجە

ئێمە لێرە تێکڕای کۆی گشتی دوو باشترین نمرەمان وەگرت لە سێ نمرەدا لێرە ڕیزالت ئەنجامی کۆتایەکەی وەردەگرین لێرە بە ئیف بە ئیف یان واتە ئەگەر بە ئەگەر ئەنجامەکانی ڕیزەڵت دەردێنین دێین کلیک لێرە دەکەین ئیف ئیف ئۆکەی ئەم تێکس بۆکسەمان بۆ دەکرێتەوە لێرە دەنووسین واتە ئەنجامێک کە بمانەوێت وەریگرین ئێمە ئەنجامێک لێرە دەنووسین سەرەتا ئەم بەشە دیاری دەکەین کە دەمانەوێت واتە لێرە ئەڤەرێج دیاری دەکەین کلیک لێ دەکەینەوە دی ئێمە ئەومان داکرد دی دەنووسین گەترو یەکسانە لە پەنجا لە پەنجا دەسین پاس تا سەرکەوتوو

ئەگەر لێرە سەیر بکەن تەنها یەک کەوتومان هەیە واتە لێرە ئەنجامەکەمان دەرهێنا ڕێزاڵ ئەگە بین لێرەش تەنها یەک کەوتومان هەیە بەڵام ئەگە بمانێت کردارێکی تر ئەنجام بدەین نا ریزەلت دووبارە ئیف دووبارە هەمان کردار ئەمەدا دەگرینەوە دی دیاری دەکەین دەنووسین گوێت و یەکسانە ئێمە مانوێت ئاستی دەرەجەکان یان قوتابیەکان دیاری بکەین دەنوسین D گەورەترو یەکسانە واتە گەورەتر بێت یان یەکسان بێت لەم ئەنجامانەی لەم دەستمانە بۆ نونە دەنوسین هەفتە هەفتە ئێ دەنوسین very good واتە زۆر باشە گوت لێرە ئەگە بمانەوێت ئەوەی دەمانوێت ئەوەی دەمانەوێت وەرنەگرین بمانەوێت ئەو ژمارانەی کە لە هەفتا بەرزتر نییە وەک خۆی دادێنێتەوە یان ئەو ژمارەمان ناوێت کە لە هەفتا کەمترە ئێمە لێرە چی دەکەین هەڵدەگرنەوە من لێرە سی دادەنێمەوە واتە لە ئەنجام یان لە ریزەڵت ئەو ژمارانە لە حەفتا گەورەتر بوو بنووسێت ڤەری گود ئەگەر نا ژمارەکان وەک خۆی دانێتەوە ئەمە دادەگرین very good ئەگەر سیرکن تەنە ئەم دوو ژمارەیە کە لە هەفتا بچووترن نەنووسرا very good واتە ئەوانەی لە هەفتا زیاتر بوون نووسیمان very good و ئەوانەی لە حەفتا کەمتر بوون ژمارە ژمارەکانی سیمە بۆ دانەواتە دەرجەکانی سی لێرە بمانەوێت هەموو ئەم ژمارەە ئەم ژمارانەی کە وەرمان گرتووە ڕەنجی بکەین یان باگراوندە بۆ دانین دێنە سەر هۆم کۆنشتان فۆرماتینگ نیرۆز فۆرمات ئۆنلی سست لێرە ئەوە ئەوەی ئێمە کردمانە تێکستا واتە سپێسیوی تێکسا لە بژێرین ئەوەی نووسیومانە دەینووسینەوە very good ئێمە ئەو نووسینەی کردومانە ڕەنکەی چۆن بێ هاتە ڕەنج نووسینەکە باسبی بێ فێڵ باگراوندەکەی پشتەوەی ئێمە ڕەشی دەکەین

کلیک لێر دەکەین دەستمان هەڵناگرین لێرە هەمووی دیاری دەکەین کانەکەدا دەخین نەوتۆشت بەرزترین نمرە نەوتۆشتیان بەرزترین ژمارە ژمارە نەوتۆشتە لامین واتە بچووترین ژمارە دووبارە ئەویش

کەوانە بۆ نمونە ئەمە دەست دەکەنە سەر کۆنتترۆل کۆنتترۆل و ئەمە و ئەم ژمارانە دیاریمان کردووە ئەمە ئەگەر نەمانەوێت هەموو ژمارەکان وەربگرین واتە ئەو ژمارانەی کە خۆمان دەمانەوێت ئەمانە وەربگرین ئەمە هەشتا و یەک ئەنجامەکە دەرهات و دووبارە لێرەش ئەگەر نەمانەوێت هەموو ژمارەکان وەگرین واتە ئەو ژمارانەی خۆمان دەمانەوێت ئەمانە دیاریکەین ئەمە وەدەگرین یان ئەمە دووبارە دەدەسە کۆنترۆڵ دواتر ئەمە ئەمە پێنج کاونت فاکشنی کاونت واتە چەند ژمارەمان هەیە هەمووی کۆ دەکاتەوە ئێستا ئێمە نازانین ئەمە چەند ژمارەمان نووسیوە لەم یەکەم و دووەم و سێم نازانین چەند ژمارەمان نووسیوە دەنووسین یەکسانە کاونت کاونت ئەن لێرە یان لێرە ئەوان لەوە دەگرین ئەو ژمارانی بیست یەک ژمارەمان هەیە ئەمە بیست و یەک ژمارە یان ئەمەش وەک ئەوانی تر کە بمانەوێت چەند ئەوێت دیاریکەین کاونت دووپار دەستەکەن سە کۆنتترۆل نۆ ئەوانەی دیاریمان کرد تەنها نۆ ژمارە بوون. نۆ ژمارە و ئەگەر بمانەوێت ئەمانە هەمووی بکەینە خشتەیەک ئەمە کردمانە خشتەیەک یان شێوەیەکمان بۆ دانا و یان دەتوانین ئێمە بەدڵی خۆمان لێ دەستکاری بکەین دەستکاری شێوەکە بکەین بەدڵی خۆمان هەرچیمان بوێت بمانەوێت بۆی دابنین لێراتنە کۆتایی ئەم فێکاری ئەم جارەمان بە هیوای سوود بوو هەموو لایەکتان سەرکەوتو بن و سوپاس بۆ گوێگرتنتان.